Pathian bia i ruah ti ding i ka chim lai dingmi hi ka chim lai tikah hin keimah zong a tlamtlingmi khi si lo keimah zong ka chim dingmi cu nan ha a ngam taktak maw timi hi timi khi tin in chim khi ka tim i keimah zong hi ka hna ngam ngai tiah ka ruah a hlan ah khan cun i zei hmanh ah hin hoi ka hngar lo ka sining te hin ka lom ka sining te hin bawipa ni thli cu a ka pek mi a za ko ka rum tuk ka ngei mi han ka lom ko ka sining te hin ka hna ngam ko ka ti thalang ka bi le ka lo tuk ka ti ka thil ka ngei le tampi ka ngei ka lom ka ti khi tluk hin ka lom na bia hi ka chim lamang kan pa ni ha ka ti to mi cu ama le ama arum mi mi cu nangma lom hi kan thai a ka ti ma chu pai mi rum ka sinak chu ka si chu ti hin kai thi don e mah le mah cung i lungtlin tluk in hna a ngam hiu lo timi hi ka chim zungzal asinain nizan ah han zeidah cang ti mah thawng tha kha chim ning ka tim tuan tin thawng tha chim nan rak ka chia ka tim bawipa sinah thla ka cam ve i tim chim ning in ka tim i nizan ah khan zeidah cang ti cun ruah lo piin holiday ka lundu thuna khin zalo an ngai zeidak si chu ka thei lo nain

khua tak ma cu cu nazi cheu te ka la khan ka ruami a hei tam tuk in hi pakhat khat na nih an fiar nga ma silo in ka na shan khat in chuak kho lo ma ma phone lang ai phone lo zeitlung na ka phone wa lung re thai lai te mi ka tuak ka lung re a thei tuk ning hi ka tha angam lo tuk mi ka ma ba kan ka phiang ya ka tha ngam ko ro ka ti mi hi ka tha ngam te tak tung lo te mi ka ka fiang tan i tun ti ka hai khol pa i ka rot mi chu boi pa hi thong che bia ka chim lai ka ti mi keimah fa mana ka pek mi asi kan khrifa bu cha da na ka pek mi asi ti mi hi keimah le keimah behel na hi ka ngai ka ngai cha ni chu cun ka lunga von sok ngai mi chu zeitluk in na palai cungah hangam na a um lo sia ka fiang tin hal se kan ti ruang han kan theikter cha mi si ti mi hi ka lunga ban sok cha ni tu zong ah kan ṭhawng khi ra ṭha tein Pathian nih kan caah a harh ko rua ti khan ka van i dir pina si i cu ka hi lamang lio cun kam kai chan i holy cu ka van i na khan ka rak sa arak in tiam arak in hil diam i minung kan sinah funu a ngei mi hrim hi a thei kan lungri a thei kun cu ti rocung hi udom school a kai tiang hin pa a si le ka lungre hi a thei tuk lo kan ha hi a ngam ngai asinain holi udom school a bang kai bak in hin lungre thei ra pi ka tok chu inang e nu le pa ani den ning kam nu fanu le a ngei mi hna nih kan lungre thei na e kan hna ang ram lo in te hna ki i ka van i ruat than i vale a sei tluk le kan ha angam lo zia boipa lo in zeiman in angam na a um lo zia nang te nan ha angam te tak mo temi te kha kan i ruat jin lai i bahal na bantuk in na lo tik zong kan ha hi angam te tak mo kan nun na kalam thon ding cha hin vale kan nun na ding cha hin kan ha angam te tak mo temi te kha bahal na te he khruwa bu te in khan na ti na kai in kha man sum kan du hna i bible ca kha kan laka ka ban rel pa than ai i hangam na kan ti tika hin kan ha ngam te tak mo balai i kan rian tuan khomi kan kan mu khomi chowa kan i khon mi kam moto a cheu kha chu rian kan ṭuan hna i lahkhah tampi kan ngah a cheukhat cu kan ṭuan kholo i kan ngei kan lahkhah kan ngah lo biltun awk hmanh tlawm te kan i za lo kan ti kan lungre a thei a cheukhat cu phaisa phaisa kan i khon hna i kan hna a ngam tiah kan i ruah sihmanhsehlaw khi vialte hna hi hangamnak tatak an tampi kho tu an rak si lo timi ti kha kan chim ka duh i a caan ahcun kan chungkhat hna kan i bochan hna ti a rum deuhmi, thil ti kho deuhmi, a kan bawmchan khomi hna, kan, kan nu le kan pa hna, sia kan u le kan nau hna an si tikah kan i bochan hna, kan hna ngam te kan i ruah. Asinain bochan tlak, tlak, pi tlak an si lo ria. Kan chungkhar, kan unau, kan dawt tukmi hna cung kan caah lungretheih hna, ngaihchitnak chuahpitu an rak si ṭhan ko. Bochan tlak hna, ngampi tlak an si rak si lo timi ti zong kha kan nunnak ah van i thei ṭhan hna si ti ka duh. Zeinihdah kan hna hi an kan ngamter taktak? Zeinihdah nang na hna hi an ngamter taktak? Na nunnak ding cahin hmailei na nunnak na lamthluan vialte cahan na lungri a thei suan bu na lung a dong mu timi ti kha van i ruat ṭhan hna usi ti ka duh i kha kha ruah in khan Bible ca Matthai ngan paruk chung khan samun ti ka van relai i ngan paruk am hin kulanga in khan Chungthum le pali sura te ka rin mi nih kap a salau ti kha ka a lambar ti kha ka phiat piak soi. Cucaah nan nunnak ding ca i nan harmi ti le rawl kong le nan kum ca i nan harmi ni puan kongah nan lungre Lungrethei awlok chungin va um hlah u kan ti hna. A ngaingai tiah cun nunnak hi rawlnak in a biapi deuh lo maw? Cun pum zong hi hnipuannak in a biapi deuh lo maw? A zuang lengmangmi va khi zoh tuah nge tu thlaici an tu lo, rawl an ṭuan bal lo, buk zong an rawng bal lo, sihmanhsehlaw vancung i a ummi nan pa nih a zohkhenh ko hna. A si ahcun nannih Cu vahnak in nan biapi deuh lo maw? Nan lungre a theih le nan awlawk a chon. A chon thawng hin nan nunnak ṭumtital nan sauter kho deuhmi a sauter kho deuhmi aho tal nan um maw? Cucaah zeicahdah na hnipuan kong Ah nan lungre a theih ramlak i a khomi rili pangpar khi lili pangpar khi zoh zoh tuang le tu rian an ṭuan lo hnipuan zong zeihmanh an i tah lo sihmanhsehlaw hihi kan chimh hna Solomon siangpahrang hmanh kha kha tluk khan a rum ko nain hi pangpar ha lak i pakhat tluk hmanh hin aa duhmi hnipuan a ngei lo. Sihmanhsehlaw ramlak ramkung nih hin ramlak ramkung nihin nihin na a hring i thaizing ah meichung i paihmi ramkung hna a thuamtu cu Pathian pei a si cu amah nih cun nannih chinchin cu thuam loin an um hna hnga maw? Nan zumhnak a va hme hringhran dah! Cucaah khuazei in dah ka ei awk? Ka rawl le ka rawl cu ka hmu lai, ka din awk cu ka hmu lai, ka hnipon cu ka hmu lai, tiah tiin lungrethei in um hna nget u. Hi thil hna cu Pathian bia lomi hna nih an lung Re an i theipi zungzalmi pei a si cu. Vancung khua i a ummi nan pa nih hi thil vialte hna cu nan hal dih ko ti kha a hngalh ko. Cucaah zeidang vialte nakin Pathian pannak le zeidah tuah hna seh ti a kan duh timi kha biapi deuh in ruat u law hi thil dang vialte hna zong hi an pek ṭhiamṭhiam ko hna lai. Cucaah thaizing nih nan lungretheih Thaizing nih lungretheihnak a za in a ngeih ve ko lai. Nikhat nih a chuahpimi harnak chungin a dang chawnhchih lengmang a har lo. Ma ti kha kan i Baibal ca ka van i thim hi silo a karlak ah Baibal ca dang tete zong kha ka van char chih ti lai i Baibal ca kha ka telephone te khan ka hei tial hna i

ka Baibal cu caan kha a caan lawng kha a rak taan zeichung ti khan rangam lo an hlau vian le ka van la ngai ka ya zai dai zai khi ka da ka van kol chan lai ka ti inak ka van kol chan i ka hmu kho ti lo ro chung pai hang ka bom ta ka dia ai ka bom kho ve lo

Tunai ka van chim cang bantuk khan kan nunnak caah kan lungre a thei maw kan siloah kan ha dah a ngam tuk ko dah na ngeihmi te ah hin nan ha a ngam tuk maw van i zoh ṭhan han timi te kha van chim ka duh a cheukhat cu phaisa tampi zong nih khon men kho i hmailei na nunnak na lam thluan chungah hin harhbaumi ka ngei lo keimah tein kan nung kho ko te zong naa ruah kho men sihmanhsehlaw nai te ah kan zeitluk in dah kan kan ngeihmi kan ngeihchiah atu kan ngeihmi atu ca lawng bak si ni mi pakhat ca lawng bak si hmailei ca bochan a tlak lo ziate nai te ah kan kawlram thil a cangmi nih an kan hmuhter ni mi pakhat ti ah mirum vialte hna nih an ngeihmi vialte cu ni ko zeitluk na kan kawlram a ruh minung pakhat ngeihmi lawng kan si lo cu mu minung tam tuk an ngeih kan an ngeihmi a rawk pei a lo tlau cu mu kan nge in chiah bochan a tlak lo zia i kan nunnak zong la kan ngandam ko na zong kan ngandam na kan nunnak hi kan ha angam awk a tlak lo zia fiang tiin kan thei alai in nai hrong lebang cu ani cu adam ko nan a tlu le thi timi thawngpang kan theih min an tam an tam chin lengmang kan nunnak ah hnangamnak a um lo sia Bawipa loin kanmah tein kan nunnak ding caah hnangam a tlak lo zia bu he hi ni na van chim than ka du i ma lawng ci selo in in kan chungkhar hna tunai ka chim cia bantuk in ni mi pakhat te se kan pakhat te hna hin zeitluk in na kan nung re kan fanu kan fapa hna le kan nu le kan pa hna kan unau hna nih hin kan ca retheihnak an rak chuahpi khawh ziate kha van i ruat ṭhan hna si bawipa lo in zeihmanh hi vawlei ah hnangamnak a um lo zia ke tunai bible ca ka rel bantukin zeihmanh hi hnangam tlak an si lo zia le zeihmanh hi i bochan tlak an si lo zia kan ngeih lo zongah bawipa nih kan harmi vialte kan ca i kan hrang i a harmi vialte a kan pek ko sia kha tunai ah mathai chungah ka rel ka van rel ka relmi kha kan thei i kan nunnak ding caah a cheu kha cu kan tlamtlin lonak tam pim lai harsatnak ni maw kan rian in lei in maw sia ngandamnak in maw sia kan chungkhar lei in maw piahtana pakhat khat thangam lonak lungre theihnak tampi kan um lai sehman silo kan pathian sinah cun hnangamnak a um ko bawipa kha kolulo bawipa nih hnangamnak tam ding a kan pek ko lai timi te kha van chim ka duh i exodus angen pathum am hi leini chungah kan hmuhmi cu ṭhawng u. Bawipa nih aa thawh i, na sinah na sinah keimah ka kal lai i teinak kan pek lai tiah a ti. Exodus chungah Deuteronomy chungah kan hmuh rihmi cu ṭhawng u lawra ṭha ko u an hmaiah thil phang thal phang hlah u. Nan hmai i a kalmi cu keimah ka si lai, nan pathian ka si lai i kan ṭhawtter hna lai i kan hmanmi hna lai kan deuh hna lai lo timi kha ka hmuh cucaah cun hnangamnak taktak le kan sin i a kaltu taktak le kan sin i a um taktak tu ding cu bawipa a tu hi i chiah hna selaw kan ngeimi kan ngeih rua te kan i ruahmi le kan tuah khawh rua kan timi hna hi i rit lo in bawipa hi sum lamang ko hna si bawipa sin lawnglawng ah hin hnangamnak taktak cu a um te ni te kha van chim ka duh i ya tu nai ah ka phat le ka han sharon le biak an si rua ka ti an van rel mi ti kha kan thai sam sum thum kulu thum chunga bawipa cu tu khar ban tu in a ka veng tu asi ka har mi thil vial te kha a ka pek di ka har mi thil vial te kha a ka pek di ram shing la a ka boter di mun ti ponga a ka hroi tha zang thar kha a ka pek i a ka kam ban tu in a ma mi lama a ka hroi A thuk bikmi muinak chungin kan hman ning lo Bawipa zeihmanh ka ṭih lai lo, zeicahtiah na ṭheng ṭun i na tambau nih ka hna a ka ngamter. Ka ral hna hmai ah rawl na ka damh, ka lu ah chiti na ka toih i ka hrai cu a liam in a liam. Na ṭhatnak le na dawtnak nih ka nun chung vialte in ka umpi lai i na inn cu a zungzal in ka inn a si lai, tiah David siangpahrang pa nih cun hla in a rak sak. Man hi kannih zong nih atu kan nunnak kan zah cangmi Baibal kan fale zong kan zah kan zahter dihmi hna kan chim cangmi Baibal hna asinain kan nunnak ngaingai ah hin a caan ahcun rian a ṭuan kho tung lo sihmanhsehlaw atu ah a thar in ruat ṭhan hna usilaw kan nunnak ah thilha ti hi a sa kho ve ding dirhmun in Bawipa nih thluachuahnak a pe ko seh timi ti ka van chim ka duh i a hmaanmi lam ah na ka hruai ana ka hruai a ti a timi hrim hi kei cu ka uar tuk kan nunnak ding ca hin a caan ah cun kal lonak ding ah kan va kal tun nuam kan thinlung kan lungre a theih tuk caan le kan ngaih a chiat tuk caan ah din ei lo awk cok hi kan ding kan ei tun i kan lam phan lo ah kan kal tun hi caan zong ah khin bawipa hi sum hna silo bawipa kan sum a si ah khan cun a hmaan mi lam ah a ding mi lam ah a man i a lam a kan hruai lai i amah nih a kan thazang thar a kan pek lai i ṭhawnnak a kan pek ṭhan lai i cuticun hmailei ah kan nunnak ah lungrethei lo tein hnangam tein kar kan hlang kho lai timi ti kha van chim ka duh i kan nunnak caah hnangamnak taktak hi vawlei ah vawlei ah hin a um lo ngaihchiatnak lungretheinak kan theihmi le kan thawngpang le kan kan mit nih a tonmi kan hmaan kan hna nih a theihmi kan hmuhmi hi kan caah hnangamnak taktak zeihmanh a kan pe kho tu an um lo hnangamnak ti kan ruahmi hna zong hi hnangamnak taktak an si lo kan tuah khawh rua kanmah nih kan thil ti khawhnak in thluachuah kan hmuh rua kan timi hna zong hi kamah tein kan rak ni tuah khawhmi a taktak lah ngai ngai cu kan i tuah khawhmi pakhat hmanh um lo bawipa lawng lawng a si ko atu ah hin a dam lomi A dam lomi nih ni mi pakhat te sizung an an ihnak i oxygen an peknak ah zeitluk in dah aman a fa kan thai zeitluk in si le aiman a fa kan thai kan hai in kan kawlram chinchin ah cun oi khat dam lo ah tiksum di tiksum nga ba oi khat di a di chu mu kan man no roi hi kan ume kan ni wan cha kam khatlai a si la ai na sizung uma hin tampi kan ta zaidah ka chim lu ti cun kam ma te in kan tua kho rua kan ti min ha zong hi kan tua kho ngai ngai mi um lo

Mah vialte a fale hi karam ah kan um le khuami nih an zoh khat an mu nak ahcun an fale nih lu chung an zoh hna an cum hna an zoh an tuah piak khawh hna te an ruah sihmanhsehlaw zeitluk kan rak tuah piak khawh hna lo zia kha an rak kha kan ma tein kan i thei cu mu atu ah hin a dam cikhat te dam lo ruangah oxygen rual na hau an ti hna sal zeitluk in dah na lungre a theih lai na nu le na pa zeitluk in dah na na u na nau na na chuahpi no dolmi na hawi kom hna nih harnak tong hna seh damlonak tong hna seh le zeitluk in dah na tuahpiak khawh hna lo kha fiang tein na hnga tein na hngal ṭhan lai i i vawlei kan nunnak hin hnangampi awk tlak pakhat hman um lo bawipa lawnglawng hi hnangamnak tling a kan pe kho tu tak si hnangam bawipa hi au zungzal ko hna si bawipa hi sum ko hna sibawipa lo cun hnangamnak tling taktak a um lo timi te kha tawi nawn tein bia kan hrawm khawhmi hna thawngtha siselaw a ṭhami um sile bawipa nih kan nunnak caah thluachuahnak kan pekpiak ko seh lawmnak kan pek hna.